Sang taka thlawkin leng rawh. Mafa hau hnar. Sang taka thlawk ta te hi hniam tak lo hrut tawh te an ni chawk a, mi ropui kan tih te bul tanna hi a lo ropui nghal ngawt bik aw zawng lo mai. Amaherawh chu, chung mite chuan an kawng zawh a khuar khurum leh khawk rawk awm avanga lunghnuala kir leh mai lovin tumruhna leh teirei peihna hmangin harsatna an hnuai chhe a. An nun kawng bawhbuaitu chhum dum chu vai kiangin luh lul takin an tuma lum chu an bei lui fan fan a, an harsatna kawlpui an kheng hlawn a, chungvang chuan sang taka thla zarin an thlawk thei ta a ni. Chung mite tan chuan hlawhtlinna zupui chu a thlum bik thin. Mitdel, Bengawng, ṭung thei lo, Helen Keller pawhin kawr ruam thim tak pal tlang ngai lo sela chu tlang chhipa ka han chuan chhuah ve chhung hun hi heti tak hian a duhawm lovang a lo tih chiah kha. Amah vek hi a ni, ka harsatna fiansualna avang hian Pathian hnenah lawmthu ka sawi e, heng hmang hian keimah kut chhuak leh ka Pathian ka hmuh chhuah phah si a titu kha kan nun kal chawi hrang hranga kan ke pen ti supuktu harsatna pal tlang tur leh kan famkim lohna te hi awm lo ta se kan leilawmna zawng zawng pawh hi puar pawleng mai a niang. Khawvar eng mawi duhawmna tak tak var pawh tur chuan zan thim pik pal tlang a ngai si a. Abraham Lincoln-a aia mi hlawhchham hnem hi an tam kher lovang. Amaherawhchu, hlawhchhamna hi a intuktlawm tirin a intukdawl tir duh lo va, a ni aia khawvel hruaitu ropui hi an tam bik kher lo vang. A beidawn duh lohna chuan thing in atangin White House ah a thlen a ni. He mi avang vek hian Baichi khaw fahrah rethei leh baihvai zawt vel ila kei ang rairah i hum ve maw ti hial tu hrawva pawh Mizo fate zinga BA pass hmasa ber leh Aizawl lal dinhmun luah thei a ni tlat mai. Mi ropui chuan an tum ram an panna kawnga anmahni daltu lungpui chu an invawrh kanna rah chhanah an hmang hleuh thin. Harsatna, vanduaina leh hlawhchhamna ten nawr tawng tum thin mahse ropui takin an er chhuak leh thin. Troy tih film a tirhkah naupang leh Achilles a inbiakna kha ka rilru a awm fo mai. Naupang khan Achilles-a hnenah khan i beih tur Thessalonian pa hi ka mi hmuh tawhah chuan a vala pali an ber. Kei chu ni ila ka sual lo vang mawle a han ti a. Achilles chuan, Chuvang chuan a lawm, tuman i hming an hriat reng dawn lo, a ti a. A chhanna kha a thu ka ti. Tenzing leh Hillary te, David Zo hmangaih leh Lalrin Tluangi te khan khawvela tlang chhip sang ber Mount Everest an chuang chhuak tura an lawnnaah khan harsatna tam tak an tawk a. Duh sela chuan kir leh na remchang pawh an hmu ngei ang. A lai lak lawah khan an tum chu thulin haw leh ta sela tuma in kan dem lo vang a, anmahni pawh tu khawkha in kan hre zui hek lo vang. Mahse, chhel leh pachang takin an bei hram hram a. Khawvel tlang sang ber chu an chung tlak a, khawvel leh Zoram khawvelah hming hlun an chher ta mai a ni. Chhiar kawp a thiam loh avangin Matric vawi hnihngot a fel tawh a. Tlangval hovin nula rimna ah a ni te chuan hla a phuah a phuah mai loh nak ah Matric pawh pass hlei thei lo tia an deuh sawh a ni a, an lo diriam avangin a rilru a siam sauh sauh a. Kum sawm kal ta chhunga Matric exam a chhiar kawp zawhna zawng zawng chu a chhakna nen a bai hat a. a vawng ta vek mai a, Matric a pass ve ta hram a. Chu mi hnuah chuan chhiar khawp tel lohna subject lahin a han bei ta tak tak a. India rama Civil Service Exam sang berah IAS Aipua a hun laia an dah san Indian Foreign Service, IFS, ah a inziak tling a. Manipur State atanga IFS tling hmasa ber a ni. He mini exam a History subject bikah chuan record a siam hial a ni awm e. India palai atangin hna sang tak tak a chelh a, Zofa te zingah lehkhabu ziak thiam leh thawh hlawmper pawl a ni ta nghe nghe a, a hming chu Elkei Vawm a ni. Winston Churchill-a kha a naupan lai chuan a mi ropui tak hal a ni ngei ang tih theihna tur chi hi amahah hmuh tur a awm lo. Beiseina eng de set set pawh a lantir lo, an examna te pawh a mawngphah a awm chho ngar ngar a, chu a chhapah a dang a awk nasa mai lehnghal. An zirtirtu pakhat phei chuan politics lama a pa hnung zui chi zia zang a ni lo, a lo ti nghe nghe. Mahse, harsatna phuar vel karah chuan lo ding changin khawvel ram hruaitu ropui ber pawl thuziah thiam avanga Nobel Laureate khawvel thusawi thiam hmingthang a hrilh fak kai a ni ta mai a ni. Khawvel indopui pakhatna avangin sikul khar a ni a, Kawlriat thleng chauh lehkha a zir a, Air Force-ah Aircraft Man-in a lut a, a hun laia natna tihbaiawm per pawl TB natnain a tlak buak avangin a nakruh pakua lai paihsak a ni a, sipai atanga chawlhtir a nih hnuah hlawhtling takin huan a siam a, a hriselna tlak hniam zel avangin hnarum a thawk thei ta lo va, thu leh hla lam luh chilhin ziakin ei a zawng ta a, Karlova Mizo Shakespeare tih hial a koh fiam a ni a, a ni tluka Zo tawng leh Sap tawng thiam hi an awm lovang a, an tih hat hat reng a la ni. A hming chu ZF Laldailova a ni. Ka thil tih apiang a chilh khawp a ka tih thin avangin ka hlawhtling thin, tiin a hlawhtlinna thu a sawi. Thawnthu ziah thiam hming thang Sydney Seldon a to bul hi a ropui teh chiam lo. Pawl thum pawh pass lo nu leh pa kar apianga sei lian ve mai a ni a. Ka pa chuan ka dam chhung khan lehkhabu pakhat pawh a chhiar chhuak lova, kan chhungkuaha high school pass awm chhun ka ni, a ti. Kum sawm pasarih mi a nihin screen writer, flim-a chanchi thawnthu ziaktu nih tumin Los Angeles a pan a. Studio lian zawng zawng deuh tho ah chuan a hnawng fai vek a, mahse chuta beidawng mai lo chuan a remchan angin script reader hna atangin bul a tan chho va. Vawiinah chuan chawimuaina hrang hrang, Oscar, Tony, Edger Allan pawh a uat te a dawng ta hial a, TV script zahnih chuang ziakin film puitling sawmhnih panga, Broadway lem chanthawng thu paruk leh novel sawm anga copy mak duai za thum chuang an hral. Khawvela thawnthu ziaktu zinga pu chhuak ngah ber pawl a ni a. The Guinness Book of Record in a sawi dan phei chuan khawvela tawng danga thawnthu lehlin hlawh ber a ni a. Mizo tawnga an lehlin anga a ruka an lo leh te chhiar tel lo pawhin khawvel ram za sawmriat vela tawng sawmnga pakhat zeta lehlin a ni tawh zui a. a chanchin a ziahna The Other Side of Me kha chhiar ve ve u. Pumsang ka zakriat sawmriat pakua San Francisco Examiner chanchin bu chuan Rudyard Kipling thu ziah a pawingawt mai pi Kipling sap tawng thuchheh dan i thiam hlawl lo a ni tiin an hnawlsak a. Pumsang kha zakua pasarih ah Nobel Prize for Literature dawngin tun thlenga English writer ropui ber zinga mi a ni ang tih rinngaihna reng an hre lo. Kum sangkhat zakua pahnih khan Atlantic Monthly, Chanchinbu-a an poetry editor chuan, Kan Chanchinbu-ah hian i hla ang chi tan hi chuan hmun a awm lo tiin hlaphuahtu kum sawmhnih pariata upa Robert Browning chu a lo hnarphi thla a. Rei lo teah Tennyson-a nena a hun laia poet ropui berah an chhal zui tur a ni tih chu hria sela zawng khatiang tak khan an la lam an chhawr lo tu. Russia hian ziak mi ropui berah an ngaih hial thin khawvela lehkhabu ropui zinga an lam hmaih ngai loh War and Peace ziaktu Leo Tolstoy khan college zirtuan chhuak thei lovin a chawlhsan a, a zirna hmunah pawh lehkha zir thei lo leh zir peih lo anga sawi a ni. Joseph Conrad novel hming thang tak Lord Jim tih ziaktu hi Polish hnam a ni a, kum sawmhnih a tlin pawhin sap tawngkawi khatmah a la thiam lova. Rei lo te a sap tawng thawn thu ngaihnawm leh belh chian dawl ber ber ziak tu a nih mai hi rin a harsa khawp ang. Kum sawmhnih pahnih mi a nihin leiba a ngah luat avangin mahni intihhlum tumin silaiin a inkap a. A vanneih a siamin a silai mu chuan a nunna atana pawi thei tur engmah a khawih lo hlova. Khatil thleng kha a thawn thu ti ngaihnawmtu pakhat. a ni zui ta a ni. Carl S. Bargh i thawnthu ziah The Good Art tih chu chhuahsaktu tur a zawnna lamah tum sawm pali zet an lo hnar a, beidawng duh lovin a tihchhuah dan kawng a dap zui ngat ngat a, chhuahsaktu a han hmuh zet chuan a chhuah kum la la in bu makta duai khat leh nuai riat chuang lehlin a nih bakah a film te pawh siam zui nghal a ni. A kum leh. Kum sangkhat zakua sawmthum pahniha America rama thu leh hla lama chawimawina sang ber Pulitzer Prize for Fiction a dawn zui phah bak a. Kum sangkhat zakua sawmthum pariat khan Nobel Prize for Literature hial a dawng ta a ni. US novelist lar tak Exodus leh thunthu dang ngaihnawm tak tak baka film hlawhtling tak Gunfight at the OK Corral ziaktu Leon Uris khan high school English hi vawi thum ngawt a fel. American novelist Loza May Alcott kha a chhungte chuan puan hrui emaw, mite awmpui emawa tang tura an fuih phur sauh sauh thin a ni a. Alcott-in ama nun kawng sial a tum dan nen chuan a inpersan nasa mai. Civil War-a nurse hnate a thawh kual lawp lawp hnuah kum sawm panga mi lek a nih atanga a lo tuipui tawh. thu ziak lamah chuan a inhmang zui ta a. Kum sangkhat zariat sawm ruk pariat Little Women tih bu a chhuah chuan khawvel pum hriatah a vawrh kang ta lawk mai a. He lehkhabu zarah hian an chhungkaw leiba pawh a tlak thei ta a ni. American hovina thawnthu sawi thiam an ngainat ber nia an sawi a ni tluk a. Cowboy hun lai boruak phawrh chhuak awih awm thiam an awm lo ve an tih fo thin. Cowboy thawnthuza chuang fel ziaktu Louis L'Amour kha zirna pangaia zir sang lova mahnia inzir fing leh inhai veng chho, inhlawhfa eizawng chunga kum khata lehkhabu za sawmhnih chuang chhiar phap phap thin a ni. Tukhawkha hriat a nih hmain lehkhabu chhuahsaktu tur a zawng a. Lehkhabu chhuahtu mi zathum sawmnga zet chuan an lo hniampi thlahin an chhuahsak duh lo va. Luis Lamora beidawn duh lohna a zarah tunah hian Cowboy thawmthaziak tu hming thang ber pawl niin a lehkhabu pawh mak ta duai zani chuang chhut a ni tawh nghe nghe. A thawnthuziahah film-a an siam pawh sawmthum chuang zet a tling tawh. An ram history-a innghat. Thu leh a ram leh hnam tana chhian fak awm, bengvar thlak leh ngaihnawm tak tak a ziah avang hian an America rorel khawl chuan rangkachak tangkapui an pe. A ni hi American novelist zinga heti ang chawimawina dawng hmasa bertu hi a ni. Alex Haley thuziak lama a inhman tirin Kumli chhung chu chawlhkar tin thu a ziak a. an chhuahsak theih loh thu pakhat tal a dawng ziah a. Pumkhua zet mai a lehkhabu a buaipui hnu pawha a puitlin thei loh avang chuan a lung hnual chho tan ta a. Mahni intihhlum mai tumin a inkap thlu ta a. Bungraw phur lawnga Pacific tui finriat laili an kal lai chuan zuanthlak a tum a a inhun tuah mek laiin, An thlahtu mual liam tawh zawng zawng te chuan i hna hmachhawp hi i puitlin thei tih kan hria a, i puitlin hram dawn lawm ni? Chung lam atangin beiseina nen kan lo thlir che a, min ti hrilh hai lo hram ang che. Nangmahah khan kan innghat a nia, an ti ri a hria a. A tuang a ti chhah thar leh ta a. chu mi chawlh kar la la chuan a lehkha but sa i lai. Ruth, the saga of an American family tih pawh chu a khawr pum zui ve ta a. Chu lehkha bu avang chuan kum sang kha chakua sum sarih pasarih khan Pulitzer Prize a dawng zui nghal zat a ni. Novelist Carson McCullers chu kum sawmthum a tlin hmain tum thum ngawt mai phung zawlin a tlu a. Zeng leh kut tual lei chham ti tia a awm bakah a taksa na chuan a ti hrehawm em em mai a. Chutia hrehawm nasa tak a tawrh lai chuan a pasal chu amah leh amah a lo intihlum leh zel a. A dinhmunah hian dingin chuti ang harsatna chu hma chham ve ta ila. Tam tak chu kan tlawm ngeiin a rinawm. Ani chuan a rilru a siam phah sauh sauh a. nitin lehkha phek khat tal zia a tum ta zawk a, chu a tum ruhna zarah chuan Khovelin The Heart Is A Lonely Hunter leh ka bu dang rotling tak tak te a neih phah ta a ni. A naupan laiin a hmel se si, a inchei thing thei bawk si a, a sikul kalpui te chuan an chhainawmna a nasa thei hle. A retheihna laka bik bo nan chuan lehkha bu a chhiar ngat ngat thin. Kum sawm pariat a nihin lei rawh chanremin ei a zawng a. Karlova England fahrin zinga lem chan thawn thu ziah thiam ber pawl niin Ben Johnson chuan England ram pum a fan chhuak a, Queen Elizabeth leh King James ten chawimuaina ropui tak an hlan hial a ni. Thu hriltu fa chhe tak fa pangur chuai tak a ni a, an khaw sikula thluak thawla anga an ngaih a ni. College atanga degree a hmuh ve tak mial pawhin a tawp berna a ni a, Pathian rawngbâwl tûra a inpêk ve pawn nawl a ni a, dân lam zir a tum pawn chu ti bawk. Damdawi ina puitu hna beiseia a exam pawhin mi sut hawh chapin a inthuam a, a tling lo leh bawk a. A sut hawh chu a dah khama chanchhe takin a thil tih apianga hlawhchhamin a awm a, a tawpa tawpah chuan a thil tih châk ber mai pakhat thuziah lamah chuan a inhmang ta a. Oliver Goldsmith chu khawvêla ziak mi langsar ber ber zîngah, ngaihrual a ni tawh lovang. A kut ran ang bawk a, a dang pawh nal. Boxing lama dehlohsa kei huai The Black Superman an tih hial Muhammad Ali kha ropuina eng hnuai a, hnehna hla do chham a, a lam hmaa hahthi kul a kawng thui leh harsa lo tlan ṭauh ṭauh tawh a ni. Boxing ring chhunga a che vel chu phengphe lep leng vel ang maia khawih fuh har. Huai ang mai a a zuk erawh chu tak leh tur ngan lei si ina a sawi hi i vawng reng ang u. Boxing ring chhungah a ni em aw, ring pawnah a ni em aw, tluk hi a pawi reng reng lo. Pawi ber zawk erawh chu thawh leh tawh loh hi a ni. I theihna leh thiamna lam i la thlang fuh lo a ni maithei. Bualin zam reng reng suh i thla a tliak tawh em ni? Ṭhem tawh la. tuam dam la, ta thar nen thla han zar leh teh le, harsatna, vanduaina leh hlawhchhamna chhum puiin i thla chu a ti zawp dawn em ni? Hem tang tha leh la, sang taka hlawkin leng rawh le.